Offerdion fi ydy uh, sam pwynt codi pais ar ôl piso. Ti'n gallu deud hynna?
Ond dwi wedi cael deud hynna. O, go, reit, ta. Os eisiau fwy, fwy addas, o'n i'n mynd am, ar ôl uh, ar diwedd y gan yw'r geiniog.

So, bo, bo pob bag yn dy dwylo di. Un ar bob bus. Un ar bob bus, ia. Fel lang.
Beth ydy dy swydd bresennol? Swydd bresennol, pa un? Mae gennym ni nifer o swyddi. Dwi'n gweithio rhan amser i Mentor Iaith Flint ar Exam fel swyddog datblygu, ond dwi hefyd yn performio ac yn gwneud lot o jobs is uh, gwahanol. Dwi'n hefyd yn athro, so mae gennym ni lot o, lot o wahanol swyddi. So pa un wyt ti eisiau? Beth dan y ti? Sawl swydd gen ti? Lot o Um, dim ond un. Dim ond un. un swydd fel swyddog datblygu yn menteriaeth. Na, re, ond beth ti'n ei cynt? O'n i'n athrawes cynt yn gweithio ah. yng Caer. Yng Caer?
Dim lot o galw am y Cymraeg yn Caer, nagos? Na, dwi ddim lot o galw am y Cymraeg. Dwi'n teimlo'n well rwan bod ti'n gallu ddefnyddio dy Gymraeg. Ynddo, ynddo.
O, cefndir fi, dwi'n dod o Pen Llŷn, lle does na ddim fath beth ac ysgol Saesneg, so mae pob ysgol yn ysgol Cymraeg yn fanno, a dyna peth da uh, oedd yn dewis. Ond dwi'n dod o, o pentre bach ym Mhen Llŷn ac oedd mam a dad yn rhedeg y siop. Digwydd bod ma, o dad a, a mam, wel, dad yn arbennig yn dod o, o, o Lloegr, o reiddiol, felly oedden ni'n siarad Saesneg adra, ond Cymraeg yn bob man arall yn cynnwys yn y siop. Oh. So, oedden ni'n cael Cymraeg drwy'r adeg a wedyn um, pan eisiau i tyfu fyny, um, eisiau i brifysgol, hyfforddi fel actor, ynddo, uh, neu wneud y drama uh, yn y prifysgol, wedyn eisiau lot o swyddi, lot o gweithio yn Cymraeg a Saesneg o gwmpas le. Eisiau nôl i ail hyfforddi pan ges i teulu fel um, athro, fel ti, a uh, wedyn eisiau lot o waith fel athro sy'n siarad Cymraeg achos mae da ni'n brin dal i fod, wedi gyda'r ardal yma. A wedyn, um, rwan dwi'n ôl yn performio unwaith eto, yn y Gymraeg eto. Diddorol.
Beth ydy dy gefndir personol ti, Ger? Uh, dwi wedi mynd i ysgol Gymraeg yn Wrexham, um, Ysgol Morgan Llwyd, a pan nes i gadael yr ysgol, nes i brifysgol lawr yn De Cymru, lle doedd neb yn siarad Cymraeg. Um, A wedi, wel, heblaw am un person, o'n i'n cael un ffrind. Na, o dau person, fi oedd un arall. Oedd gyda'i ffrind oedd yn siarad Cymraeg. Yeah. Um, wedyn nes i graddio a nes i mynd i gweithio fel athrawes yng Nghaer. So yeah. o'n i yn am tua 15 mlynedd. Right. A wedyn nes i penderfynu newid fy ngyrfa a dyma fi yn menter iaith Flinta Rexham yn defnyddio fy Nghymraeg o'r diwedd. Ond chwarae teg. Pa wyt ti'n mwynhau gweithio yn y Cymraeg? Reit, mae'n lot, o, lot o dewis allan yma, wedi peth be dwi i'n neud uh, uh, yn, yn, yn, yn diddori pobl a plant o felly, ond os am lot o bobl sy'n gallu neud o yn y Gymraeg, felly, a deg gwir, dwi'n eisiau mwy o pobl dweud neud o'n Gymraeg, neu fydde ai allan o waith. Na, dwi'n eisiau mwy o pobl neud o'n Gymraeg. Caret, e. ond hefyd dwi'n cael trefnu gweithgareddau a, a digwyddiadau efo'r menter iaith yn ynddo. So mae hynna'n meddwl bod ni'n cael creu lot o, o cyfleoedd i pobl eraill performio ac uh, gweithio yn y Cymraeg. Dwi'n hoffi bod fi'n gallu siarad efo lot o bobl gwahanol mewn iaith ei hunain. Mae'n mae teimlo fel rhywbeth, fel greiddiau Dyn ni'n cael magu ym mhobl eraill sydd falle wedi colli hyder neu ddim yn cael y siawns i siarad tu allan i dosbarthiadau neu tu allan i'r gwaith neu beth bynnag. Mm. Gwaith os ydyn nhw fel athrawon Cymraeg neu beth bynnag. Ond mae'n ma neis cael um, cyfarthrebu a gweithio efo pobl sydd eisiau